Carys Pritchard wedi cadeirydd yn y ganolfan. Mae gennym ni skatepark ers 2004 a dyn oedd y plant yn mynd efo'r hogiau mynd efo beics yna. Ond wedyn mi ddoth y syniad i fyny gyda'r pobl ifanc sydd yn licio BMX track. Mi ddoth ni chwilio am grantiau fatha CCG a wedyn mi fuodd Cymunedau Cynta' yn gweithio hefo grŵp o bobl ifanc yn gwneud yr planiau ac mynd trwy'r broses. Heb y grant, dwi'm yn meddwl 'sa fo wedi mynd o gwbl. Mae wedi gwneud newid mawr cos da ni ŵan, da ni'n gweithio ar brosiectau newydd. Mae gennym ni ddau lleol sydd wrthi rŵan yn gwneud training i anecsio pethau fel yna trwy Cycle Wales. Hefyd, da ni'n mynd i heirio beics allan. Mae'r effaith mwyaf mae rhieni wedi dweud ydy bod plant allan fwy. Andrew Davies dw i a dw i yn un o ddau mentor yn gweithio um, ar prosiect Gyrru Mlaen i Sgiliau. Dilyn deg prosiect pilot yn uh, 2011, oedd yn amlwg bod uh, angen sylweddol uh, am prosiect mentora fel Gyrru Mlaen i Sgiliau oedd i lawr i ni, sef uh, sector gwirfoddol. a phrosiectau unigryw. Heb y cyfraniad a cefnogaeth CCG, mi fysa 360 o bobl ifanc ar draws Gwynedd i gyd wedi colli allan ar gwaith ar y cymwysterau a llefydd a cwrsus coleg. Erfil Williams sy'n enw fi'n swydd i ydy mentor i gyrru yn mlaen. Ers i ni gael arian a cefnogaeth hefyd gin CCG at yn prosiect ni, mae o wedi gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ifanc o dan 25, mae o wedi bod yn agoriad llygad iddyn nhw. Gall gweld mwy o brosiectau a wahanol asiantaethau sy'n yna i weithio hefo. Mae o 'di rhoi cyfleoedd mwy eang i bobl fynd ymlaen i wella'u hunain. Carys Bowen ydw i, dwi'n gweithio fel cyd-lennydd gyda prosiect Codi'r To. Barry Gwilliam ydw i, um, cyfarwyddwr cerdd Codi'r To. Ni'n brosiect sy'n gweithio mewn dwy ysgol gynradd, yn Ysgol Maes Sincle ac yn Ysgol Glan Cegin ym Mangor, ac i ni'n yn darparu gwersi offerynnol i flwyddyn gyfan o blant. Enw fi ydy Ken, rydw i'n deg oed a rydw i'n chwarae cornet yn y band a sam, uh, swrdw yn y samba. Da ni wedi mynd i Caerdydd a da ni wedi perfformio yn y Senedd. Dwi'n hoffi codi'r to um, oherwydd dwi'n gael chwarae um, offerynnau efo ffrindiau. Yn y fideo aelad, yn y band dwi'n chwarae cornet a yn, yn samba dwi'n chwarae agogo. Un noson nes i fynd i tu Megan ffrind fi a dyn nath Barry aelod a wnaethon ni wneud cynnar. Oedd pawb wedi mwynhau a nes i fwynhau mwyaf. Wel, yn sicr mae'r cefnogaeth ariannol ni'n ei derbyn oddi wrth Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi galluogi ni allu ymestyn y prosiect. Mae'n golygu fod yna gyfleodd newydd i'r disgyblion o fewn y ddwy ysgol. Da ni'n Hoffi sicrhau bod y plant yn cael hwyl, a i fi, dyna be di'r peth pwysica, bod nhw'n cael hwyl trw cerddoriaeth. Yr effaith mwya dwi di gweld ydi yym bod hunanhyder a sgilia canolbwyntio'r plant wedi newid gymaint.

Robat Williams dyn enw i a dwi'n gweithio i YGC. Fy swydd i ar hyn o bryd ydy Technegydd Iau. I gychwyn ni ddaeth criw o CCG i roi cyflwyniad i ni ar y cyfle. Nes i benderfynu ar y pryd bod profiad ar yr adeg yn be o'n i angen i helpu efo gwaith coleg. Felly nes i drio yn y proses a fues i'n llwyddiannus yna. Drwy wneud y profiad efo CCG ges i gyfle i ddod yma yn lle dwi'n gweithio 'wan i YGC. am dri diwrnod fel profiad efo gwaith dylunio. A ar ôl hynny, nes i benderfynu trio am waith a nath nhw gynnig gwaith i mi. Felly, nes i reit lwcus mewn ffordd i gael gwaith rhan amser ar y pryd, ond eto cario ymlaen efo astudio yn coleg. A ŵan, blwyddyn wedyn, dwi mewn gwaith llawn amser a dal yn coleg i astudio Peirianneg Sifil. Dwi'n reit lwcus bod y gwaith dwi wedi gael yn fama yn lleol, Yn bendant, swn i wedi gorfod tyfu fan bellach i gael gwaith. Neri Sgyffus ydw i a dwi'n swyddog prosiect Cymunedau Gyntaf. Da ni wedi dechrau cwrs um, Dewch i Goginio yma bob dydd iau. Um, felly, da ni'n drio hybu y gymuned i fita'n iach. Mae nhw'n cael lot o hwyl a maen nhw'n dod yn agos â chi gilydd, maen nhw'n gwneud ffrindiau newydd. Um, hefyd, da ni'n gwneud y sesiynau um, food wise drwy yng NHS. Mae hwn yn helpu iddyn nhw, i bobl ella colli pwysau. So mae hynna wedi gwneud lot o wahaniaeth iddyn nhw. Gan mae pobl yn dechrau meddwl mwy am pwysigrwydd bita bwyd ffres. Dwi'n rhedeg sesiynau steps wan ers dros chwe mlynedd. Be di hwnnw ydi sesiynau saith wythnos o godi hunan hyder, enwedig i bobl sydd ella efo problemau iechyd meddwl neu pobl sydd fel allan o waith am gyfnod. Felly um, dwi fod dipyn o lew o bobl wedi bod mynychu hwnna yn Sir Peblig. Yym, a mae'r gwahaniaeth mae 'di wneud iddyn nhw yn anhygoel. Da ni'n cael cymorth um, CCG i dalu, i dalu i rentu'r lle yma, felly heb, heb dyn nhw fysa ni'n hefo swyddfa. Mae'n bwysig cael tu peblyg i hunan oherwydd mae gymuned bod yn ddefnyddio fo cyn i cymunedau gyntaf ddod yma ac a bod ni'n y gymuned mae pobl yn dod i'n abod ni'n well. Sian Elen Pliming ydy'n enw fi a dwi'n ysgrifenyddes y cwmni Sir Heidag, Siop Pen y Groes. Flynyddoedd yn ôl mi o'na bost yma, mi o'na siop yma. Doedd o ddim yn gwneud digon o elw. Mi gaeodd y siop, ond mi ofynnodd criw ona ni fysa ni yn cael jyst defnyddio'r adeilad, mi oedd y siop yn amlwg yn wbath oedd y gymuned angen. Wedyn mi ofynnon ni am grant ac oherwydd hynny odda ni'n medru tacluso'r tu mewn fel bo' ni'n gallu gwerthu mwy o betha ac yno gwell gwasanaeth i'r gymuned 'lly. Ond dwi'n meddwl bod o 'di rhoi mwy o sicrwydd i'r busnes. Fysa'r peth 'di mynd yn stêl a 'sa fo jyst wedi lefelu allan. Os na sgynnon ni fwyd i rhewi, 'sa sgynnon ni law. Maen nhw'n mynd i fynd i rywle arall, ond 'dan ni yn medru rŵan cynnig bob peth yn fan hyn, wedyn go iawn, 'sdim rhaid iddyn nhw fynd o 'ma. Mae o'n tynnu'r pentre at ei gilydd. Ma'r elw i gyd yn mynd yn ôl i'r siop. Da ni methu cyflogi wan 'lly, wedyn ma'r gweddill yr orian wirfoddol 'lly. My name's Dawn Davis. We didn't have anything really for the

Pam bod chdi licio'r parc? Achos mae'n lliwgar. Achos da ni'n gallu chwarae ar y sleid. Sian ydw i. Um, dwi'n rhan o'r grŵp y parc chwarae. Da ni wedi cael swm go enfawr gen CCG ac o'n i bai amdan hynny. Dwi'n meddwl fysa ni wedi cyrraedd y gol o gael y parc newydd yma. Fydden ni ar fi'n rhoi fyny, felly da ni falch iawn o'r arian da ni wedi cael drwy CCG. Efo'r parc yma, Mae'n golygu bod bobl plant lleol yn gallu dod yma, bod gen nhw le i chwarae, lle saff, lle lliwgar, lle hapus. Mae'r lle yn llawn o hyd a wrth gwrs da ni licio bod plant yn chwarae allan a mae o wedi cael effaith da iawn ar y gymuned.